טוט אזוי וויי דאס הארץ, איך האב געטראפן אזוי סאך בחורים אין ארץ ישראל, אלע וויינען זיי צו מיר, מען גייט זיי ארויסווארפן פון ישיבה, מען גייט זיי ארויסווארפן פון ישיבה, ווייל ער זאגט, דער משגיח איז געוואר געווארן, ער זאגט נישט נייעס, דער משגיח איז געוואר געווארן, ער גייט מאכן א סיום אויף שישה סדרי משנה, קענסט צוריק קומען קומענדיגע זמן. איך ווייס נישט וואס די נארישע זאך איז. בחורים דרייען זיך מיט טעלעפאונס, בחורים דרייען זיך מיט מאוויס, בחורים פאלן נעבעך אין עבירות, דו האסט נישט קיין אנדערע דאגה אויפן קאפ, האסט געכאפט א בחור אין ישיבה מיט א משניות, זאגסט אים ער קען נישט צוריקומען? וואס איז מיט דיר? זאגט מיר א בחור אז ער האט געזאגט פאר די משגיח, כ'וועל נישט זאגן די נאמען פון די ישיבה, אבער ס'הייסט אז די רבי און די רב פון זייער חסידות זאגט ער ס'איז נישט קיין פראבלעם ווען מ'לערנט אויף שנעל בגירסא. רוף שמוף רעבע שמעבע די איז דא נישט ענדיגן קען מען נישט זאגן קיין משנה איך וועל דיך ארויסווארפן ווייל ס'איז אזוי פארפוילט אפילו דער רבי דארט אין חסידות איז א ערליכע איד און דער רב איז א ערליכע איד אבער די ישיבה איז דא עפעס אזא אזא מין ס'מוז זיין א פיקטשער א פיקטשער א סדום בעט א סדום בעט יעדער מוז ליגן אויף דעם בעט. אויב איינער זאגט איך פארשטיי נישט די שירעם, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיר, א גאנצע זמן אפגעשימלט אין ישיבה, כאיש איך קום און איך גיי און איך גיי און איך קום, וואס ווילסטו פון מיר? לאמיך זאגן אביסל משניות, לאמיך זאגן אביסל גמרא, לאמיך זאגן אביסל תהלים! שטעל דיך פאר אלע משגיחים אין אלע ישיבות וואלטן מחזק געווען, מעודד געווען, מאוטיוועט און אין ענגליש, אינקארעדזשד בחורים, נעם א תהלים, זאג תהלים, זיי א גוטע איד, זיי א ערליכע איד. מצות שבת וועסטו הערן, מען זעצט זיך צוזאם ביי אלע חסידות'ן און מען עסט ברויט מיט מיט טיי און מען פארציילט מעשה'ס, אמאליגע צייטן איז דאך געווען די סארט אידן, די פשוט'ע אידן, זיי האבן גארנישט געקענט, זיי האבן גארנישט געוואוסט, די קאפיטל תהילים, ססססס, און דער בחור'ל זאגט אפשר קען איך אויך זיין פון די, פון די אמאליגע אידן וואס האבן גארנישט געוואוסט און גארנישט געוואוסט, געווען עכטע עכטע אמעראצים, אפשר קען איך זיין פון די דערהויבענע אידן וואס דו רעדסט אזוי ביים לאו מלכה. וואס מיך קומט מיר סקילה שריפה העריג כאניג אז איך קען נישט נעמען די בחינה? וואס קומט מיר צו פאר שעה'ן ארויסצוווארפן ישיבה אז איך קען נישט זיצן ביי א שיעור דריי שעה? איך וויל זיין פון די אמאליגע אידן וואס האבן גארנישט געוואוסט און מ'קען זאגן דאנקן גאט. דאס קען איך זאגן, דאנקן גאט, איך קען זאגן אביסל תהלים, ניין! ניין! ביי אונז אין ישיבה וועסטו וויסן ס'איז רוף שמואף רבי שמעי' ביי דאס דא זיצן געהעריג און אריינלייגן וועסט אריין טראסקענען הארץ איז מיר אויסגעגאנגען בחור ביי בחור געטראפן הונדערטער בחורים אין ארץ ישראל